Эн Баһылай Баһылай күлүмнүүр Үксүн ууһум тэбиит нэһилигиттэн төрүттээх киһи Олохпун барытын бэйэм дьоммор сахам норуотугар анаабытым Саха норуотун быраабын туруорсан Саха Союһун тэрийбитим. Манчаары түөкүн пьесанан сахалыы литератураны төрүттээбитим, Саха аҥата сурунаалынан сахалыы бэчээти олохтообутум. Бу оҥорбут дьыалаларбыттан биилиттэн дакаастаммаппын. Олорбут олохпуттан биир да күнүттэн кэнсиэрбэппин Чооруос уйатыгар иитиллибит кэҕэ ото ииппит ийэтин тоҥсуйан сиирин кэриэтэ. Бу өрөбөлүүссүйэ кэнниттэн бэйэбит норуоппут биһигини өйдөөбөккө-өйөөбөккө былаҥарга былдьанан истэхпит. Кими да буруйдаабаппын.

Саргына саҕара саҥа күнүнэн, үтүөнү түстүүр үтүө күнүнэн ытыктабыллаах ыалдьыттар күндү биир дойдулаахтарбыт. Өр күүппүт, баҕа санаабыт олоххо киирэн, сырдык, киэҥ культурабыт дабарыаха аанын аспытынан итии истиҥ эҕэрдэ!

Семен Данилов тыллара, Захар Винокуров музыката, эҕэрдэ ырыата ыллыр Анна Лукачевская.

Күндү доҕоттор, бүгүн улууспут Килбэр киинигэр Бороҕоҥҥо икки бүк үөрүүлээх күн тосхойдо. Үүнэр көлүөнэбитигэр, инники кэскиллэрбитигэр саҥа киэҥ сырдык кэскил оҕо уһуйаана уонна Василий Васильевич Никифоров күлүмнүүр аатынан Тойон Мүрү культура дыбарыаһа ааннарын аһар долгутуулаах дьоһун күнэ үүммүтүнэн эҕэрдэ эриэккэһэ буолуохтун. Өлөрбү барар Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дарханыгар Айсен Сергеевич Николаевка, ытыктабыллаах Уус Алдан дьоно-сэргэтэ, ыраахтан-чугастан кэлбит үтүө-маны ыалдьыттар, бука барыгытын бүгүҥҥү үөрүүлээх күнүнэн Боһоҕотох, Бороҕон, Хоботох Уус Алдан бырааһынньыга буолбатынан дьиҥ этиэхпин бары бу республикабытыгар, культурабытыгар барытыгар улахан, редкэс күнүммүтүнэн Мүрү, тойон мүрү культура дворега бороҥҥо тутуллан киирэрин киирбит күнэ үмүтүнэн ититии сини хаардэлибин көҥүллэр. Дьин чахчы билигин аан дойду дойдутунан буоллун, биһи дойдубутун көрдөхпүтүнэ, олох уларыйыта үрдээн түргэтээтэ. Хаҥа технологиялар киирэннэр, глобализация баран, аан дойдутунан көрдөхпүтүнэ, элбэх кырах саннаах омуктар бүтэ тураллар. Оон этиринен кедер хылларга сүүһүнэн орут бүтер кыахтаах. Биһиги хахалар ахсааммытынан төһө дулааппыппыт иһин отчукуй улахан норуот буолбаппыт. Биһитини бу глобализация үөтүйэ киирэрбитигэр бэйэбит хааларбытыгар, хаха болон хааларбытыгар. Хаамай ис өттүттэн токуйдаатахпытына биһигини быыһыыр биһиги культурабыт. Биһиги сахалар былыт былгатан аҕалбыт тылбытын, олоҥхобутун, ыһыахпытын, бэйэбит үгэстэрбитин киэҥ туттар буоллахпытына, биһиги онно хайыннарар буоллахпытына, биһиги омук буолан хаалыахпыт. Ол хааларбытыгар биһиги культурабытыгар сөптөөх условия тэрийиэхпитин наада. Ол иһин биһиги республикабытыгар уруккаттан үөрэҕири түүн көрүн тутууга бара тураллар билигин да бара тураллар бүгүн бу бэртээхэй үчүгэй хуоттуга хутрутаата тутулан киирбит оскуола харыттыбыт билигин оҕо уһуйаанын кэскил оҕо уһуйаанын аҕа дьиэтинэн арыйдыбыт уонна кэнники сылларга биһиги бу үөрэҕири өрүттүгэр буолбакка культура өттүгэр улахан болҕомтону ууртарабыт бу аҕыйах отон ылынара өттүгэр буоллаа биһиги мэҥэҕэ майаҕа бэртээхэй үчүгэй культура дьиэтин тутан киллэрдибит. Билигин бу Бороҕоҥҥо тойон мүрү күлүмнүүр аатынан ДВРС тутулан киирдэ. Хыл бүтүөр дылы Ньурбаҕа хаҥа туох баар ирдэбигэ петтэһэр театр дьиэтэ киириэҕэ. Уонна хыл түмүгэр Нам улууһугар Намҥа Максим Амусаппыт үс сүбэ сааһын билетэн эмиэ бэртээхэй культурадылар этиилэр. Уонна да сүдү тутула барыахтар. Биһиги культурабытын харыстыахтаахпыт уонна культураны үрдүтэн куттана уһуктаахпыт. Билигин биһитини хороҕор хаҥараллар бу Дьокуускайга тоҕо унырыктаахы улахан ити Арктика эпоһын, оны культуратын дабарыһын тута тураҕатыйы. Үлгэрдээх феодалаах дииллэр, Бу наада туох дииллэр. Дьиҥэ баара мин анаабар биһиги сахалар дөсүк үлэтэбит. Аан дойдуга таххаммыт биһиги баарбытын билиэхпитин баара буоллахпытына, биһиги кэлэр көлүөнэлэрбит сахалыы тыллаах-иистээх уоллахтаран баара буоллахпытына, биһи итии дойду барыастаах буолуохтаахпыт. Ол биһи нэһилиэктэрбиттэн, культурабыт дьиэлэриттэн бу бутук бу мүрүгэ тойо мүрү курдук культурадыбарыттан үүнэн таххыбыт ыччаттарбыт ыныраа Дьокуускайга тиийэннэр бэйэлэрин көрдөрүөхтээхтэр.

Мин баҕарыам этэ бу дыбарыаскатын харыстаан, куруук манна дьон-сэргэ элбэх буоллун, куруук манна артыыстар спектакль оонньоотуннар, ырыаһыттар ыллаатыннар, үҥкүүһүттэр үҥкүүлээтиннэр, куруук оҕолор баар буоллуннар, хаастаах көлөннөр баар буоллуннар, бу кыдьыкты, бу культура дыбарыаһыттан дөссө даҕаны хаканы, хака дэтэр, аан дойдуга аатырдар дьоннор үүнэ-такка турдуннар.

Эверде кылбарар Саха Республикатын Ил Түмэнин председателин бастыгы солбуйааччытыгар Александр Николаевич Жирковка.

сиригэр тумуллан, тоҕойдоон турар улуус сиринэн-уотунан онон улахан тэргэн аартыктартан төһө даҕаны киин улуус тарахсаанныгар киирбитин иһин тэйиччи турар ол Биһиги тэйиччи турарбыт сороҕут түнэн туоллах. Ол гынан баран билигин улахан республика федеральнай үбү-харчыны үмүрү тардан ылар кэмигэр уонна федеральнай үп-харчы республика инникитэ өттүгэр Кэлэ турар кэмигэр уонна ол үп харчын сүнньүнэн улахан тэргэн аартыктарынан барар чинчилэх ол отчетугар бу биһи улууспутугар улахан тутуулар ытыллалларын суол тутуллара итии аҕалыллара эҥинэ этэ барытох даҕаны Арыы даҕаны итинкити улаханы билээһиннэртэн тэйиччи оҕус буолар туруктаах. Ону өйдүүргэ уонна ону атын киин улуустары кытта тэҥнииргэ салалта өттүттэн улахан өйдөбүл, ону билэр, өйдүүр буолуум. Уонна сорох өттүгэр туһааннаах кэмнэргэ итиннэ государственнай көрүү уонна политическай воля наада вот буолар түгэннэрэ улам эбиллэн иһэллэр тоҕо диэтэргин биһиги улахан тутуулары өрөспүүбүлүкэ билигин саҕалыыр. Ол иһигэр ол тутуулар киин улуустарынан, сахалар түөлбөлөн, утуйан олорор улуустарынан барыларынан бараллар. Онно биһи улус туора хаалыылтар. Ону өйдүүр салалта ол биһиэхэ сүрдээх улахан суолталаах. Айсен Сергеевич баһылыгынан үлэлээбитэ дьиҥинэн аҕыйахсыт буолла. Манна бары диибит аан бастаан өссө быыбар буолла да дьигинэ баһылыгы эбээһинэһин толорооччунан кэлэн сылдьан Уус Алдан улууһугар Ахсыс спартакиаданы ыытар туһунан дьаһалы ити администрация идитигэр илии баттаабыта. Ол түмүгэр бу кэнники үс сыл устатыгар биһиги улууска сыллатан ортотунан үстүү миллиардаах тутуу барда. Айсен Сергеевич манна кэлэ сылдьан бу күлүмнүүр дыбарыаһа ханна даҕаны бырайыакка кыайан киирбэккэ анньыһыыны кыайан ааспакка сылдьара биһиги манна кэлэн быһыынымайгыны көрөн баран оччотооҕу кулуппутун иҥинин көрөн баран Уһа манна ол сөкүн дьаһалта аарбыта бу кимиэхэн Сергей Васильевич Местников оччолорго фонд будущих поколений салайааччыта этэ. Сергей Баһылайабыс итини үөрэт уонна миэхэ киирэҥҥин айас түргэнник бу хайдах гынан манна түргэнник биһиги ахсыс оонньуулары бастаһа итини тутарбытын быһаардын. Ол түмүгэр бу бүгүн биһиги Бу Баһылай-Баһылай Никифоров күлүмнүүр атынан дыбарыаһы тутан, бүтэрэн үлэҕэ киллэрбиппитин Айсен Сергеевич бэйэтэ сорудаҕа хайдах туолбутун билэ кэлбитэ, Онон киниэхэ махтаныахайым уонна эҕэрдэлиэхайим! Манна инники өттүгэр бу сүүрбэ икки сылынан ыспартакиада бүттэҕинэ биһиги билигин сүнньүнэн онно күүскэ үлэлэһэ олоробут улуус барын билэҕит. Манна улуус хаамай актива кэлэн олорор Айсен Сергеевич. Да баһылыктар туран көрдөрүҥ эрэ, республика баһылыгар ханна баргытый, туран көрдөрөн бу нэһилиэк баһылыктара гынан олороллор, өтө тураллар. Вот. Аны ити туох баар активпытын, культура үлэһиттэрин барыларын кэннилэригэр олордо биспиттэр. Онон кинилэр хайдара баһылыктарга күөтэтэн Бүтэй ытыстарын таһыналлар эҥин күө-дьаа буолаллара даҕаны туохса оҕус туттубаха оҕус дьиҥинэн биһи дьоммут үөрэрэ хатаан үөрэр сыаналыыра хатаан сыаналыыр махтанара хатаан махтанар дьоннор Ону булбатко. Билигин бу сүүрбэ кыһыл бүттөҕүнэ биһиги сүүрбэ сүүрбэ төрт сылга сесиге үс хайдагы кыратык тутуутугар агырымны туруктаахпыт. Эппи ону бу баһылыктын үһү сүбэлэһэн эйэхэ этэн турабыт, тула сесиге үс Буруйахтарга бэлэмнэҥ диэбитэ. Онон дьэ бу сүүрбэ икки кэнниттэн бу тэтиммитин биһиги ықтыбакка баран иһиэхтээхпит. Республика салалтатын өттүгэр итиннэ өйөбүл бар. Билигин баараҕай бырайыактарга өссө салгыы киирсэр кыахтаныахтаахпыт. Онон бүгүн биһиги бу салданнар бэйэбит республикабыт салалтатыгар чуолаан сүрдээх тутуу тэтимирдэ. Көрөҕүт бэйэҕит тутуу тэтимирдэ. Уончалыы сыл тутуллубаттар, саҕаланнылар, икки үс сылынан тутуллан үлэҕэ киирэллэр. Бу кэнники объектары бэйэҕит өйдөөн көрүҥ.

Буобуйум ону хойуоҕа тыынынан туохтуохтаран эттэринэн хааннарынан көрөтө билэн барыахтарын тыа сиригэр үп-харчы хамсаабытын тута тута кини дьайбат арыйда бытааннык дьайар ол гынан баран олохтоох болор тыа сиригэр ити хайысха билигин сыл аайы барар биир сыллаах ааксыйа буолбатах ити. Ити үрдээһин билигин аны сылтан сыл аайы баран иһэр. Саха тылыгар билигин мөлтөөн хаалбыт программалары хаптаан сөксүтэн баһылык Айсен Сергеевич быһаччы дьаһалынан бу билигин программа оҥоһуллан Муниципалист Куприянов кэлин олорор уонна үөрэх министерствота сүрэ эппиттээх саха тылыгар, саха төрүт үгэстэригэр уонна саха олоҕор-дьаһаҕар тыа сиригэр барытыгар итиннэ эргиллии. Ол эргиллии биһиэхэ сахалар бутуйан олорор улуустарыгар Уус Алдаҥҥа улахан суолталаах уонна кэнэҕэскилээх буолуоҕа. Баһылык бүгүн бэйэтэ өттө биһиги омук быһыытынан сүтүө оһохтоохпут диэн баар буолуохтаахпыт. Ол онтугайбыт төрдүн биһи бэйэбит манна оҥостуохтаахпыт. Ол өттүгэр республика өттүттэн итинник өйдүүр уонна итини хатаан салайар салайааччылар

Биһиэхэ эти сылаах хоту сонуннары балайда күүскэ тарбатыы, ол иһигэр республика аһалалтатыгар даҕаны буолар буолбат тыллары этии балайда элбэх уонна ону өйдүүр өйдүү курдук туттар дьоннор бааллар. Биһиги олоннугу кинилгиэх тустаахпыт. Оннугу тэйитиэх тустаахпыт. Тэһи бука бары үчүгэй өйдөөх санаалаах дьоҥҥут. Ол өттүгэр эһиги республикаҕа салалтаҕа тирэх буолуохтааххыт, өйөбүл буолуохтааххыт, өй-санаа уган биэриэхтээххит. Ити өттүгэр мин эйиэхэ ситиһиини баҕарабын. активнай болоохонаады олорон биэримиэхэ наадатыннык сыыһа халты кэпсээннэргэ киирэн биэримиэхэ наада Айсен Сергеевич туһунан этэр буоллахха бу биһиги түөрт тоҕуһун сылтан саҕалан Михаил Ильич Николаев, Вячеслав Анатольевич Шторов, Егор Афанасьевич Борисов кинилэри барыларын кытта бииргэ үлэлээбит, бу көлүөнэлэри барыларын ситимнии сылдьар киһи. Уонна бэйэҕит толкуйдаан көрүҥ. Атын кими аҕалан республикаҕа билигин баһылык буолуо диэҥҥит дураһыйабытын Оннук уустук. Көлүөнэлэри ситимниир, бу дьону барыларын кытта бииргэ үлэлээбит үөһэ өттүгэр булааһы кытта сатаан оннун булан табан үлэлиир кыахтаах дьон биһиэхэ республикаҕа хомойуох иһин сүрдээх сүрдээх аҕайахтар. Онон бэйэбитин, бэйэбит талбыт баһылыкпытын харыстыах тустаахпытын. Киниэхэ тилэх өйүгүн буолуон туста. Бар дьонум, биир дойдулаахтарым дьон эрэ буолларгыт итини өйдөөн. Биһигин республикабыт баһылыгар Айсен Сергеевич Николаевка кини кэскиллээх норуотун туһугар туһуламмыт үлэтигэр Ол кини хааммытын сороҕор биһи сиппэппит, ол бэйэбит биһи кыһалҕабыт. Онон кини кэскиллээх үлэтигэр ситиһиини баҕарыа хайын, көрүннү баҕарыа хайын. Уонна мэлдьитин кини хайытын тирэх буолуо хайын. Антон Сергеевич биир дойду улаахтарын, сахан норуотун өйөбүлүнэн туһанаҥҥын үлэлээх омса,

Бүгүн ахсыс спартакиаданы үчүгэйдик көрсөммүт тэрээһиннээхтик утан кэлбит ыалдьыттара барыларын астыннаран, дуоһутан, үттүү-аны ыһыллалларын курдук тэрээһини Тэрийиэхтээхпит. Ол гынан баран күрэхтэһиигэ кэнники хаалыахтаахпыт. Махтал барыытыгар дьоллоох сокулаах буолуон, кэскиллээх буолуон, үлэлээн харыстаан эһилиттэн куттаннар былыр-былыргыттан ус-алданнар бэйэлэрин үлэһиттэринэн, бэйэлэрин мундурдарынан бу сахан орудун атыкпыт дьоннор ону түһэн

Эҕирдэ көҕөтэригэр сценаҕа ыгырабыт. АЛРОСА акционерная компания генеральный директор собоячытын Алексей Прокопьевич Дьячковская.

улуу Россия иһигэр холбоһон киирэн баран кырдьык биһи граниссабыт ханан барарый төһө эрбэхирдээхпитий диэн араас көлүөнэлэр сүүһүнэн хылынан кыллар тухары итимик күл бара турбута уонна тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэкки сыллаахха бу граниса оҥоһуллубута мин санаабар бу граниса чахчы хака тыла хаҥарар сирдэринэн ыһыах ыһыллар сирдэринэн, олоҥхо сирдэр сирдэринэн, биһи культурабыт баар сиринэн быгырыныысса барбыта. Билигин манна айаннаан кэлиэхпэр дылы мин 12 көстөн даха километр айаннаан кэллим. Биинэйттэн, бэйэбит дойдубутуттан, олорор сирбиттэн. Ити биһи анаабытыгар кылгас курдук гынан баран, аан дойду миэркэтин ылан көрдөхпүтүнэ, аан дойдуну будук эргиттэхпитинэ, төрдөн тыһыынча километр. Билигин мантан Биинэгэ дылы тыһыынча күүс километр. Онон күндү доҕоттор, холобура, бу улахан үс мөлүйүөн километр иэннээх эҕэр иэн ааттатан уонна арҕаа алмаас хостонор буоллаҕына, онтон киирэр дохуоттар, дивиденнэр бүтүнүүтэ республика бюджетыгар киирэн, ханна эрэ илин көмүс хостонор буоллаҕына, ол молуоктара эмиэ биһир республикабыт бюджетигэр киирэр буолбута бучахчы биһиги улуу өбүгэлэрбит, улуу дьоннорбут бу күлүмнүүр курдук Биһи уонна государственнаспытын көмүскээбит, олоххо кэлэрбит улуу ойдарбыт курдук дьоннор баар буоланнар бу биһи билигин сахалар кыахтаахтык уонна инникибитигэр эрэллээх олоробут. Василий Сергеевич эпитин курдук билигин аҕардас биһи бэйэбит төрүт культурабытын харыстаан көмүскээн эрэ диэн буолбакка эрэ билиҥҥи хаҥар дэбиллэргэ хөп түөһэннэрэн сайыннаран эдэр ыччаты ыччаты угуйан хаха тылынан хаҥаттаран Уонна бэйэбит культурабытын билэр буоллахпытына, оччоҕуна биһин дикилээхпит уонна хайдыахпыт Мин Василий Сергеевич кулаханык махтаныахпын маарабын. Чахчы билигин бу культура төр сүрүн болҕомтону ууран, дьону сэргэни түмэн, уонна бэйэбит сахабыт диэн өйдөбүлгэ аҕалан үлэни хамнаһы ыытарыгар улахан махтал Василий Сергеевич. Уонна бу Хатайылын арҕаа өттүттэн өссө төгүл бу алмаастаах Миирнэй оройуонуттан уонна биһи АЛРОСА хампаанньа үлэһиттэриттэн биир дойдулаахтарбар улахан эҕэрдэ. Екатерина Алексеева-Готовцева тыллара мелодията киэн туттар мин дойдум.

Думаннап, думанна ууталтарга Эҕэрдэ тылларыгар сыанаҕа ыҥырабыт Уус Алдан улууһун баһылыгын Алексей Васильевич Федотовы. Вакылах Айсен Сергеевич, Александр Николаевич, ытык ынырылаах ыалдьыттар, ытыктабыллаах биһи культура эйгэтин ветераннара, күндү биир дойдулаахтарым. Биһи улууспутугар бүгүн дьоро күн үүммүтүнэн барыгытын итиитик истиник эҕэрдэлиибин. Хас биирдии саха эрэ аан дойдуга, биллэн турар, көмүһүнэн, алмааһынан аатырар. Улар эрэ хас биирдии иһири дойдуну дьон уонна киһи киэргэтэр. Биһиги ханна да сырыттарбыт куруук бастыҥ дьоммутун аатынан киэн туттаабытыбыт. Ол курдук, Лөгөй Тойонтон аҕалаан Сээн Ардьакыап, Иван Эмерович Мигалкин кинилэр суолларын тэлэн норуотун дойдутун туһугар үлэлээбит хамсаабыт Баһылай Балыыс Никифоров күлүмнүүр төрөөн үөскээн кэлбитэ күн бүгүҥҥэ диэри биһиэхэ бу бэйэтин санаатын, эппит тылларын ситимэ буолан кэлэн бу үтүө уораҕайга киирэн турабыт дии Ол курдук биһиги бу иннибитигэр турар улахан эппиэтинэстээх сылга араас үлэ эйгэтигэр бары түмсэн үлэлиэхпит диэн бигэ эрэллээхпит. Этээри тыл эниитигэр бэлэмнэнии барды бүгүн Улар Александр Николаевич биһиги бүгүн күннээхэ Уус Алдан ууһа тумус туттар киһитин эппитин бары истэн олоробут. Республикабыт аҕа баһылыга Айсен Сергеевич биһиэхэ туруорбут сосыаларын соруктарын эмиэ истэн билэн олорон киһи элбэҕи толкуйдуур, элбэҕи ырытар уонна бэйэбит иннибитигэр өссө саҥа саҥахтары Бүгүн тута оҥорбутум буолбакка илиибит тиийиэхтээх, оо, тахха да саҕахтар диэки барарга хайатар да дьулуохтаах диэн санааҕа кэлэбин. Икки тыһыынча уон аҕыс сылтан бүгүҥҥү эттэххинэ, Уус Алдан улууһугар аҥардас икки тыһыынча уон аҕыс сылтан бу бүгүҥҥү күн аахтахпытына, оруобуна отутус социальнай объекпытын киллэрэн эрэбит. Биир күн иһигэр көстөр этилибит. Биһиги Россия президенэ Владимир Владимирович Путин этэр аҥар социальнай хайысхатыгар. Биһиги Ил Дархаммыт правительствобыт ыытар, Ил Түмэн ыытар политикатын кэнэ. Бүгүн биир күн иһигэр Уус Алдаҥҥа оскуола Оҕо уһуйаана уонна библиотека культура дыбарыаһа аһыллыыта бу быһа бигэргэтэр биһиги дьоммут-сэргэбит олоҕор дойдубут кыһаллыыта уонна саамай чуолаан тыа иһигэр болҕомто ууруллубут быһа бэлиэтэ диэн этэбит. Онон күндү биир дойдулаахтарым, Биэхэ сүк тэриллибит улахан эппиэтинэһи чиэстээхтик сүгүөхпүт диэн эрэнэн туран, инники кэлэр сылга бары түмсүүлээхтик, бары күүспүтүн ууран туран үлэлиэххэ, хамсыахха. Ити этиллибит тыллар курдук республикабыт салалтатыгар, саха омугар өбүгэлэрбит саҕаттан куруук бэйэбит кылааппытын киллэрбит үтүө өбүгэлэрбит суолларын өссө чиэстээхтик өрө тутуохха диэн эһигини ыҥырабын. Куруук бары бииргэ буолуохха, республикабыт салалтатын кытта өйөһөн, өйдөһөн, инники диэки кинилэри анньан тэҥҥэ үлэлэһэ хамсаныахха диэн ыҥырабын уонна онно бары бэлэмҥит буолуо диэн эрэнэбин. Ситиилээх буолуохха, өйдөһүүлээх буолуохха, түмсүүлээх буолуохха. За большой личный вклад в социально-экономическое развитие уст Алданского улуса

Төрөөбүт норуотун туһугар турук тас хайа курдук сырдыкка сирдээбит Баһылай Никиппэрэп күлүмнүүр үтүөкэн киһибит аата үйэлэргэ күлүмнээтин олохтоох автордары Иннокентий Сыроватскай тыллара Василий Парников мелодията сүгүрүй үс саха төрүөҕэ Толорор Ороомнооҕу народнай хор хармейстер Айталы Слепцова

Василий Васильевич Никифоров күлүмнүүр аатынан тойон бүрү культура дабырыһа аһыллыбытынан өссө төгүл эҕэрдэ. Уруй, айқал! Улаастырыллан ыалдьыттары күндү биир дойдулаахтарбыт, саҥа дыбарыаспыт уота сандааратыган культура эйгэтэ олохпут сулдьута буолан, үрдүккэ кэрэҕи гынаттаан айымньылаах үлэ аартыктара өссө тэличчи арылыннын!